Essalowmaleýkim, eziz watandaşlar, mähriban il-günüm! Men şeýle begenýän türkmen bolup doglanyma, bir türkmen bolmagyň özi bir beýiklik mähribanlar. Türkmen türkmeniň Hudaýa şükür bilýäňiz-ä. Türkmenler umuman alanda, türkmeniň är goç ýigitleri bar. Bir mahallaram şu eli gylyçly, hawa, eli gylyçly galkanly Ata Watany, eziz ene topragy goran türkmenlerimiz şeýle äri gerçekleri dünýä indiren eziz eneleriň öňünde başym aşakdyr mähribanlar. Men ene bu häzirki sizi ýetirjek goşgym Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň öňki Arap Telman, häzirki Hazratepe obasyna ýaşaýan Akgül daýzamyň özüne agzybir maşgalasyna eziz ogullaryna alty ogly bir gyzy bar. Ýedigen, ýedi ýyldyz diýip men-ä her baramda çaýa baramda Ýedigenler nirde daýza diýerdim-de. Hudaýa şükür Akgül daýzamyň ýedi perzendi bar. Şu eziz enä bagyşlap ýazdym. Akgül daýza Taňryýalkan enesiz. Ýedi gelnek, ýedi perzentli ene, Göwnüm guşa dönýär siz hakda ýazsam, Biz üçin toý-baýram, siz beýik sene. Ömrümize siz ýeke-täk şahsyýet, Ykbal ömrüňizi gurmasyn duzak, Siz öýüň rysgaly, siz öýüň tugy, Ýaşaň bagtymyza, jan ene uzak. Perzentleriňiz sizi ezizläp söýýär. Serdar Sowhan Merdan Çary owadan durmuşyňyz şükür Alla Gülýalak Bäşim Gylyç zürýatlaryňyz Säherdaň Men sizi öwemok Alla şaýatdyr hakykaty welin aýtmak borjum üstüne goşmam ýok şygyr ýazamda siz hakda goşgulam jan ene horjun. Tüweleme, göz degmesin begenýän Gaýynlam dagymdyr mydam arkamda Tutuş Lebap, türkmen döwleti tanan Tirsegine galandyr açyl agamda Diňe ýagşylykda perzentleriňiz Eşidýän her güni iliň dilinde Gaýynlarym diýip çişip otyryn Waspyn ýazmak üçin galam elimde. Ynanaýyň, Akgül daýza sözüme. Ogul-gyzlaryňyz başyma täjem. Tiz ara paýtagtdan, ol Aşgabatdan jaý aljakmyş körpe ogluňyz Gylyjam. Arkadagym peşgeş berýär serpaýyn. Doly aýdyp biljek halal zähmedi. Türkmeniň abraýyn arşa ýetirdi, şondan Taňry eçilip dur rehnedi. Size şeýle ogul-gyzy eçilen. Takalladan gije gündiz men razy Üstünlikler şowunlyklar size ýar Öýüňiz ýatladýa sowulmaz ýazy Dünýä meşhur siziň gerçekleriňiz Akullaýda mundan agyr bagtam ýok Sizden dogulmaly ekenim menem Size garramaga dogry wagtam ýok Ata razy Şükür Alla perzentden Guwanyp ýaşamaň daýza hakly siz Abraýyny ýüreklere nagyşlap Abraýyn arkaýyn ýaşamaga doly hakly biz Nesip bolsa menem ýurda baraýsam Gylyjyňka Aşgabada gideris Haýyn giýew bolup myhman baraýsak Daýza bir çüýşän aýdyň näderis. Saýda, gursagymyň hany many siz, Ýaşaberiň perzentleriň bagtyna, Sizi welin ynjamaga sebäp ýok, Eýe boluň nesip saglyk tagtyna. Sakaryň, Saýadyň abraýyn gorap, Şükür Alla är-goş pälwanlaryňyz bar, Lä ilaha, guwanjymyň çägi ýok, Her işinde medet berýä Biribar. Hem baýlygymyz, hem barlygymyz sizsiňiz, Eziz ene ýürekleriň geregi, Ýagtylyk siz, salamat siz keramat, Köňülleriň asla sarsmaz diregi. Giýew diýiň! Bir agyz söz ýeterlik, Ylgap barjak taşlap derrew işimem. Akgül daýzam, şu sözümi unutmaň, Siziň üçin başyny egýär bäşimem. Janyňyz sag bolsun Akgül daýza ömrüňiz uzak bolsun. Türk ilinden size köp salamlar ugradýan. Nesip bolsa enşallasa hany bir nesibeli gün bararys daýza nesip bolsa Alla nesip edenden ýüz ýaşaň janyňyz sag bolsun daýza.